בערך אין שנת תשי מ ח איז די שטעטל קאשוי געווען אין א קריזיס. די שטאט האט פארלאנגט ביז דרייסיג טעג צו פארלאזן דאס פלאץ, אדער צושטעלן א סכום וואס איז נישט געווען מעגליך צו ערפילן, בערך פופציג מיליאן דאלער אין יענע צייט. מען האט אפיעלט דעם קאורט, און מען געגאנגען צו העכערן קאורט, און איינער פון כשר'ס הייליגע קינדער האבן פארלאנגט נאך א זאך אין די סעיף, היות די שטאט איז געווען די תובע, די פראסעקיוטער, ס'איז געווען א שטאטישע בילדינג פאר דעם, פארלאנגען זיי אז אויב מען קען שיקן. א מאן זאל זיין די פראסעקיוטער, ווייל מען דארף זיך שטיין שעות אריכות זיך טענה'ן איינס מיטן צווייטן, זאל זיין א מאן. די לויער און די דזשאדזש זענען געווארן ווילד. וואס מיינט עטס א שול דא? ס'איז אמעריקע, דאס הייסט דיסקרימינאציע. פאר דעם אליינס קען מען ענק ארויסווארפן די קעיס. מ'האט אויך געהאפט אויפן בעסטן. טאג פון די קאורט איז אנגעקומען, און צום ווינדער איז נישט אנגעקומען איין פרוי, נאר דריי פרויען. ווייס נישט וועלכע קינד פון קאשערוב, אלע געווען כלים קדושים כלי טהורים, איז דארט געשטאנען און האט געזאגט רבונו של עולם איך גיי דאס נישט טון, יעבור עלי מה, זאל מען אלעס פארלירן. גייט ער ארויף צום קאורט און זאגט דזשאדזש פאר מען הייבט אן, איך קען נישט שטיין קעגן איבער דריי פרויען זיכער נישט. דזשאדזש געזאגט אונז זעמער אלע דא, אלע זעמער גרייט דא, וואס קען מען יעצט טון? קען איך נישט העלפן, טו וואס דו ווילסט. דער דזשאדזש איז געווארן פארלוירן, און א טשיקאווע פארלאנג פארלאנגט ער, זאג נאר, אויסגעדרייטערהייט מיטן רוקן קענסטו יא שטיין? זאג איך יא, נישט קיין פראבלעם. און פאר די נעקסטע פאר שעה, קען מען זיך שוין פארשטעלן ווי ס'האט אויסגעזען, א קינד פון קאשוי שטייט אויסגעדרייט מיטן רוקן, און דריי פרויען פראסעקיוטערס בשם דער שטאט, און ס'גייט קולות הין און צוריק און טענה'רייען, וואונדער איבער וואונדער. דער דזשאדזש האט גע'פסק'נט לוי'וועס קאשוי, מיט א קליינע מינימום אפצאל פון פעימענטס, און עד היום שטייט די שטעטל פאר זיך. יארן איז אריבער, און איינער פון די לויערס, א איד, קומט ארויף צו קאש רוסקין דעמאלטס, און ער זאגט אים, געדענקסט דעם קאורט קעיס? יא. געדענקסט דעם מאדנע טשיקאוון מעשה מיטן מאדנע טשיקאוון אוטקאם? דער יא. דער דזשאדזש איז שוין א אלטער גוי, און א חבר מיט מיר, און ער זאגט מיר, זיי אמאל געקומען צו מיר חסידישע אידן און זיי האבן געבעטן זאל נישט זיין קיין פרוי, און איך האב געזאגט ס'איז אמעריקע, אבער אין הארץ האב איך עס רעקספעטירט. די שטאט פאר רשעות האט געשיקט דריי פרויען, און יענע רגע האב איך אפגעמאכט איך פסק'ן לטובת זיי, פון היטן די אויגן פארלירט מען נישט.